यो अभिषेक हमर सामान राखि रहल अछि जे आइ तिलक चढ़तै ताहिके लेल हमर मित्र बनि कऽ जा रहल छै बनि रहल छै ई कॉकलेट छै देखियौ अंकल हमर सेहो ई बियाहमे उतरि उतरि चुकल देखियौ अहाँ सब तैयारी भऽ रहल अछि मिथिलावासी स्वागत अछि अहाँके हमर ब्लॉगमे आओर हम अहाँके देखबै छी शादीके तैयारी शुरूसँ लऽ कऽ लास्ट तक देखियौ अहाँके एखन जे शादी छै तकर तैयारी चलि रहल अछि जेना आइ सोलह तारीख छी आओर उन्नैस तारीखके बियाह छियै ताहि दुआरे तैयारी चलि रहल अछि आओर मनोहर हमर भार उठेने छथि टेंट टेंट बिजली सबके तऽ मनोहर अपन काजमे लागल अछि आओर इम्हर देखियौ पंडाल बनि रहल छै आओर इम्हर जेना आइ भार जा रहल छै अहाँके शगुन छियै ताहि दुआरे गाड़ी लागल छै ओहिपर सब सामान लोड छै सेगुनमे जा रहल अछि एतेक सामान आओर देखियौ घर सब सजि कऽ पूरा सजैके लेल लाइट सब लागल छै आओर इम्हर अहाँके टेंट बनि रहल अछि एहिमे बरियातीके स्वागत किएकि हमसब मैथिल छियै आओर मैथिल लोक सब अपन घरके आगाँमे दलान पर टेंट बना कऽ अ, बारातके स्वागत करै छथिन किएकि हमसब मैथिल छियै आओर ई एहो आङ्गन छी जाहिमे बियाह अछि शादी नहि बियाह किएकि हमसभ मैथिल छी आओर ई हमर टोलके छी बॉस सीताराम आओर ई हमर मनोहर जी करता धरता छथि तऽ अहाँ सबके पूरा प्रोसेसिंग देखायब एहिसँ लऽ कऽ बियाह तक तऽ बनल रहू हमर ब्लॉगमे केओ हमर अभिषेक देखियौ अभिषेक हमर सामान राखि रहल अछि जे आइ तिलक चढ़तै ताहिके लेल हमर मित्र बनि कऽ जा रहल छै अहाँके देखियौ अहाँ सब बैठेगा इस पे बैठेगा

देखियौ अहाँ सब तैयारी भऽ रहल अछि एम्हर काल्हि जे शादी छै ताहिके लेल पंडाल के तैयारी भऽ रहल अछि सजावट के आओर इम्हर लाइट ताइट सब लाइट रहल अछि देखियौ मनोहर ऊपर में चढ़ल छै आ साहेब साहेब कह रहल अछि और ई मिथिलांचल छियै एतऽ भोज सब होइते रहै छै कोई लाइट सब जे देख रहल छी अहाँ एतेक सजल अछि ई हमर मनोहर जी केलथि हन आओर इएह ई टेंटो बनेलथि हन आओर ई अहाँके सबसँ नीक एरियामे टेंट बनबै छथि आओर बैनर देख लियौ अहाँ सब अगर अहाँ सबके संपर्क करैके हुए तऽ बैनर पर जे नंबर अछि एहि नंबर पर अहाँ सब संपर्क कऽ सकैत छी और एरिया के दस कोसी में सबसे नीक पंडाल बनबे छथि से तऽ अहाँ सब देखे रहल छियै और एखन ई सिर्फ फाइनल स्टेज पर नहि अछि जहन फाइनल स्टेज पर पहुँचत तहन देखायब अहाँ सबके जे एकर सजावट और सब चीज

बियाह जे छी तकर सजावट सब कम्प्लीट भऽ चुकल अछि आओर किछु बाँकी छै ओ होइ छै तऽ चलू देखबै छी मिथिलाञ्चलके बियाह देखियौ अहाँके

आओर एहिमे किछु काज बाकी अछि आओर ओ काज भऽ रहल छै रातिमे जहन पूरा सजि जेतै तहन देखायब अहाँ सभके ई स्टेट भऽ गेल देखियौ कमसँ कम पंडाल छै मिथिलाञ्चलके बियाहमे पंडाल लगबे टा करै छै

अंगनामे अहाँ सब देखबे के लिए पंडाल लागल छै अहाँके ई अंगनामे जे पंडाल सब लागल अछि और एहि अंगनामे आइ रातोके बियाह छै अहाँ सबके देखायब देखियौ चलू अहाँ सबके देखबै छी अहाँके जे अहाँके डेकोरेशन कतऽ तक भेल हन और कतऽ तक भऽ रहल अछि देखियौ इम्हर अहाँ सब गोटे अहाँके ई डेकोरेशन अछि शादीके देखियौ अंकल हमर सेहो ई बियाह में उतरि उतरि चुकल छथि ताहि दुआरे अंकल एकदम आबि कऽ तैयार छथिन अपन आओर हमर मनोहर जी लाइट ठोकि रहल अछि देखियौ आओर ई आंगन छै सजावट भऽ चुकल बैसला मंडप पर जंगिया चढ़ाए और ई यहाँ का सजावट देखियो एकर ई टेबुल कुर्सी छी और एकटा चीज देखबै छी अहाँ सबके देखियो ई स्टेज छी और एतऽ लागल हन सोफा जे किछु वी आई पी लोग एता अहाँके बरियातीमे तिनका लेल सोफा लागल हन और ऊपरो में सोफा छे और इम्हरो अहाँ के देखियो पूरा पंडाल मिथिलांचल में अहाँ के पंडाल परम जरूरी छे क्या कि ये तो होटल रेस्टोरेंट नहीं बुक हो छे तो दरवाजा पर पंडाल लाइक शादी मूरन ब्याह हर चीज हो छे और चलो हलवाइयों के देखबे छी अहाँ सबके दोसर आंगन छी जे में हलवाई सब छै खाना बना रहल छथि आओर इम्हर से ओ खाना भऽ रहल छै

तो हम अहाँके मिथिलाञ्चलके ऐतिहासिक दृश्य देखा रहल छी जे बारातीके स्वागतके बाद समाजके जे स्वागत होइ छै तहिक लेल प्लेट लागि रहल अछि अहाँसभ चलू देखू आओर ई ऐतिहासिक दृश्यके आनन्द लिअ लागि रहल अछि आओर हमर भजन चा सेहो तैयार भऽ कऽ तैयार छथि हाथ धौड़ीमे जाइके लेल आओर देखियौ अहाँ सब गोटे उधर भैयारी अहाँ जे प्लेट लगा रहल छी प्लेट लगबै के कतेक साल के एक्सपीरियंस यऽ अहाँ के एखन तक भऽ चुकल अछि कतेक कतेक साल के एक्सपीरियंस भऽ चुकल अछि एक्सपीरियंस नहि देखाइ छै अहाँ सब कमेंट में बताओ कि ई कोन चीज छी और प्लेट जे लागि रहल अछि ताहिमे आइटम सब छै